So we wan talk about penis enlargement. Today na men's day so let's talk to the men about this penis enlargement thing. Of course you wey be woman too wey dey lis ten to I sure say you go also get one or two wey you go gain from am because some of una na una dey cause una dey push una men want to go do this penis enlargement something na una dey put there for high jump some of una dey put there for high jump your penis is too small is too small is not touching my womb aunty him penis no fit ever touch your womb o you know where your womb dey your womb wey far well well how him penis want touch your womb Some of una no know weda una wan make di penis come out from una throat wen e enter inside una vagina, make e from your mouth make e come outside make e for vomit am, na so you wan make di thing long reach make e if e enter your vagina make e come come come come come so tey e go come out from your mouth. Una wan dey feel am for una throat for for una throat here make di thing dey touch una for throat. Every time una put this man for high jump, your penis is not long yo, it's not big, it's doing woro woro woro woro inside my vagina. It's doing woro woro woro woro inside my vagina. It's not this, it's not that one. This men they just dey run up and down. They find wetin no loss o. Penis enlargement, penis they are in my DM every day. I never see one day wey pass. Make I no get one person ask me penis enlargement. Upon this shout wey I dey shout, I don make video on top of am. I don post am. See, some people still never wan hear. Drink that pills from now till tomorrow. Your penis no dey enlarge go anywhere. They go chop your money. Rub that oil, oil from now till tomorrow. You no dey enlarge go anywhere. They go chop your money. If you like, wetin again dey cream, rub that cream from here to tomorrow. You know, see eh, they go they go open shop on top your head. You go just dey buy, e no go work you. Eh, maybe when they don release the one wey dey work, I go let you know. Me, I never kukuma hear anyone. Penis even the penis pump na temporary um, enlargement e dey do, no be permanent. So wetin go give you that permanent enlargement is a surgery. That is why we gats talk about this thing. If you dey find enlargement wey go give you enlargement, permanent solution is the penis enlargement surgery. And some men dey see am as opportunity for them to boast. When they have big penis, they feel say the bigger the penis, the more confidence they go dey for inside the bedroom. The more confidence, sorry, they go dey inside the bedroom. Na lie from the pit of hell. Instead, the more skillful you are, the more confidence you go dey inside the bedroom. So ask yourself as a guy, are you skillful? If dem comot size of your penis, are you skillful because na one thing to get tools na another thing to sabi use your tool. Some have tools they cannot use. Some can use but have no tools. You wey get your tool, wetin you sabi use am? Abi when you go there with whether whatever size wey you be, all you do na to use am go dey cause havoc inside your woman vagina chaos inside you go do finish she go open tap make the thing just she go just open tap there dey do hey hey ó pa mí o ó pa mí o i don die o àwọn ọlá mi because of one woman being wey stroll with him penis enter inside him vagina the woman baby no go hear word again I say make we talk about this penis thing. I just hope that well sha i know say no go be the last con conversation dem go still rush enter my dm someday dem go see after today dem go see send me message uzo penis enlargement oga temporary penis enlargement you go for surgery now let's break it down Now wetin you wan enlarge? Is it you wan make your penis dey longer or you wan make e dey big, make e fat, make e grab? You understand? Na where wetin you want make e grab for body abi you wan make e dey longer? Now People wey dey on top of body matter say whether na you wan make am longer o abi you wan make am make e add body o, say e dey very very possible for them to do am for you for surgery. You fit achieve am through surgery or fillers. But dem talk say na that surgery own dey dey more dey give you um you know dey give you more successful outcome than the fillers.

no dey successful and e fit leave scars for the penis. So if you wan increase the length of your penis, you wan make am dey longer. Apart from say they go fit to add am for body weight, you understand? They say um when dem don add am or um add body weight for am with fillers say dem fit dey stretch am to add when dem dey stretch am e fit also make am dey longer. If you want to enlarge your penis with fillers then say e dey less complicated say as women go just go um surgeon now say ah my bum bum o add me more flesh for my bum bum i wan make e make i comot from um make i dey wear size from size eight make i begin dey wear size twelve or size fourteen make i comot from hip um thirty four for instance or thirty eight make my hip size begin to dey reach that kind fifty or fifty five and then you know the surgeon go do do them brazilian butts this one hip enlargement this one that one and all of that you know them say na so too hmm? men fit also enhance all of this okay uh-huh. but say e dey less use their filler to fill your penis to enlarge am e dey less complicated say why we go go do our own Brazilian butt this one breast augmentation blah blah blah ah blah blah blah blah blah blah. For that filler own, e dey less complicated. But remember say they say the filler no go give you the result sha wey dey kakaraka like when you do the surgery itself. Dem call the name of one of the fillers sha wey dem dey use, eh, one of the popular wey dem dey use, eh, and dem say FDA approve am in as you know for face injection, you know, and e get great safety profiles dem like that so dem dey use am for the men dem to fill fill am up. Now, if you dey interested in penis enlargement, hmm, dem say the results, how long wey e go last, say e dey important pa make dem tell you. Say the treatment fit take one to three treatment to achieve the goal wey you want. and you go come start to dey do every year maintenance first one first step you go go do the surgery right and if you say you want make e long from here reach mushin say no be e fit take you one or three treatments for you to get that penis wey go long from vi to mushin If e say no o, no be say I wan make e just long o, I wan make e fat wey be say eh, my woman go need to use two hand to use grab am. Dem say e go fit take you one to three treatments for dem to do that one for you too to achieve am. And when you don achieve those goals, every year annual maintenance. you go dey go for annual maintenance. Now wetin be the risk wey dey involved in penis enlargement procedures? They say make we tell you about it. They say make you expect some kind swelling or some kind maybe possibly say e possible say you fit get some kind bruises, you understand? Infection dem say na rare risk okay um but dem say if person dey smoke or the patient no get proper hygiene e fit increase e fit dey increase to for am to carry infection after the surgery say e fit dey increase. okay another thing wey dem also say make we tell you say at first you your erection fit no stand up say you fit to get you know issues small on top of your erection say at first your if your you fit no stand up your penis e fit no stand you. as tall as he dey stand. So if before eh, when he stand like this, he go be like Okpa Mose. Na so he go long like this dey face sky. They say now wey you have go to add weight to the your penis now don gain weight, you don go gym am up. E don go lengthen am. Say now eh, if you want to stand, e fit dey sluggish. the standing now no go be brrr, the way wey you go just gara soke ah wey you go just stand gidigba before then now if he drag leg you if he dey sluggish with him standing you no go come stand well well finish at first you say if he no come stand long as he dey stand before at first Ehen. but say you know after some weeks una go gain strength okay and everything go go back to normal after some weeks say e dey very very important pal make we also tell you say you go need to go doctor wey dem train well well wey qualify well well yo. Hmm. Hmm. No go any kind eh, kwa kwa kwa doctor. Make dem no go kwakashia your penis for you. That one wey you dey wey you still dey dey manage, wey dem still dey shout us ah us ah on top you. Make you no go there, dem go kukuma kwakashia everything. The thing no go come even dey do any work at all again. Dem kukuma scatter am for you finish. Make you go doctor wey sabi road o. No go surgeon wey no sabi wetin im dey do to avoid stories that touch. And dem say if you dey go for the injection dem, dem say that one dey complex and make you no perform make you no be person wey no dey experienced na im go go perform um penis injection matter on top your penis o. shebi i don draw hand for ear reach for you abi Ehen. so you wan to go and do penis enlargement you still wanna do hmm you s- baba so eh baba baba yeah sonya how are you long time you still wanna do Ehen. If you still wanna do is no problem. Dem still dey do am for Nigeria here. Mm. They dey do am for Nigeria. They dey enlarge penis. E dey work. Some people go say whether the penis the penis go still work. Oh well if you never born pikin whether e go still fit give you pikin. Oh yes, e go still fit. um although dem talk say na something wey dey really necessary you know say I go always tell you for here most times even when you go meet the surgeon make e increase e dey e na for rare occasion na im a doctor go perform a surgeon go perform penis enlargement on a patient na on very rare occasions in very in very rare occasions and na maybe maybe the man get micro penis or something e get some kind medical terms wey go ginger that surgery make dem come begin dey put penis enlargement for man and dem talk say e dey involve silicone implant, fat transfer, ligament division and other procedures dem. Dem say make I also come draw hand for ear for you say although penis um enlargement surgery fit work in some cases o but guarantee no dey say e go dey effective and say the procedure fit carry some risk. E dey cost small sha, um e dey cost small yeah e dey cost it's not a thousand naira something yeah it's not um five digit no penis enlargement e enter millions yes it's not hun it's not in thousand it's in millions. Mm. Na the one wey I say make I tell you abeg o be that. How long e go take you to recover? Dem say e fit take you for like thirty to sixty days of no sexual activity o, um no masturbation um then you fit gain your total recovery.